Ɛnnɛ yɛbɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtwe nnwom, videos, pictures ɛnni file bi a ama iPhone. Saa procedure wei ɛyɛ for all iPhones. Nti deɛ ɛdi kan no, wobɛ download 3U tools.

ama no. Ɔkwantifo na fon na aba no, nti ɛbɛkyerɛ wo fon type. Woba ha a, fon informations nyinaa regu ase no. Ne iOS version, jailbreak, activated, fon informations nyinaa ɛwɔ ha. But nyɛ na ɛbɛhwɛ, yɛbɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtwe Nnwom anaa videos a ɛda fast agu so. Wobɔ ha a reboot a phone bedum na asen asɔ. Wobɔ ha nso a phone bedum, refresh. Enti no, sɛ wopɛ sɛ wotwe nnwom ma iPhone a, wobɛba U Dix na wabɔ hɔ. Wobɔ hɔ a, ha sei na ɛyɛ ɔdix no. Enti ɛdeɛn na bɛtwe? Sɛ ɛyɛ nnwom a, waba new folder na wabɔ so. Nti yɛbɛketie folder nti music. Nti yɛkreti music folder. Sɛ wopɛ sɛ ɔtwe video so a na wabɔ new folder Video. Ɛno nso aba. Wode okiti bi, wotwe bi a, pictures yɛ aba kiti new folder. Pictures. Nti, any media bi a wopɛ sɛ information bi a wopɛ sɛ twe so bi a, ɛbɛ kiti folder no din. Nti, sɛ nnwom na wotwe a, na wabie nnwom folder no. Wodua a, nti mereduadua a, menya nnwom ato so. Enti sɛ ɛyɛ nnwom wei na mepɛ sɛ metutu so a, mepagya a na mede ato so. Na mabɔ oki. Nti ɛnwom no na aba no. Nti ɛno ara ne sɛ. Sɛ wei nso na mepɛ sɛ metwe a, na mapagya na mede ato so na mabɔ ok. Nti sɛ wopɛ sɛ wobɔ ti, ɛwɔ sɛ nnwom no yɛ adwuma a, wobɔ so a ɛbɛbɔ.
kɔ n'anim ama biribiara asesa. Ɛnnɛ abɛɛfo nkratoɔ intanɛte soɔ na obiara di ne dwuma. Ɛma biribiara yɛ frɛ. na ɛsan nso yɛ ntɛmntɛm. Wei nti na G2 Family Limited aba ama woɔ. Obi bɛbisa, na G2 Family Limited, w'adwuma ne sɛn koraa? G2 Family Limited yɛ company bi a ɛyɛ ninety percent remote services. Ninety percent remote services no kyerɛ sɛ, sɛ wote wo fie a na wofrɛ a, yɛbɛtena yɛn office na deɛ wohia no anaa wohwehwɛ no, yɛayɛ ama wo a, wonsɛe w'adagyeɛ, wo sika, wo mmerɛ, kaa mu tena ne emu nsɛmnsɛm. Sɛ wotow fie hɔ a, simma kakraa bi na yɛayɛ ama wo. Wompɛ wei na wopɛ deɛn? G2 Family Limited, wɔn adwuma no bi ne G2 Phone Services, wɔyɛ flashing, decoding, unlocking, iCloud remove, tracking missing or stolen phone, recovery of deleted files, sɛ wo nneɛma bi delete firi wo mobile no so na sɛ wonsan hia w'adeɛ a, yɛbɛtumi ayɛ ama asan ba, phone protection, ne nneɛma pii. Wei nyinaa, wommua ara nha wo ho mma yɛn office. Deɛ ɛhia ara ne sɛ wobɛfrɛ. G2 Computer Services, yɛyɛ hardwares ne software repairs. Sɛ wo kɔmputa no asɛe anaa biribi biara a wohia wɔ wo kɔmputa no ho no, frɛ yɛn. Afei, G2 Security System, wɔyɛ CCTV camera installation, wɔ nsɔre alarm wɔ wo office anaa wo car mu, wɔyɛ solar installation, air condition installation, G2 Programming and Tech, wɔyɛ website building, sɛ wopɛ wo personal website a, wɔbɛyɛ ama wo, networking, app development, data analysis, Zeta Basis ne nneɛma pii no ara wɔyɛ G2 Video and Animation wɔyɛ video editing sɛ wɔtwa wo video anaa wopɛ sɛ wɔntwa na wɔn edite ma wo a wɔyɛ wɔbɛtwa na wɔasan edite ama wo short video animation explainer logo animation animation for kids ne video ho adwuma biara deɛ wɔbɛyɛ ama wo G2 Graphic and Design sɛ wopɛ sɛ yɛnyɛ logo ma wo a yɛbɛyɛ ama wo wɔ designing business cards t-shirt printing banners Signboards, Books and Album Designs, Architectural and Floor Designs, Biribi biara a ɛfa designs ne printing ho deɛ, G2 Family Limited ne the best point. G2 Digital Marketing, Ebia woyɛ company, woyɛ adwuma, woyɛ business, wopɛ sɛ yɛnyɛ wo advert wɔ online mma obiara nte wo nka a, wɔbɛyɛ ama wo. Adwuma dodoɔ a mabobɔ soɔ yi nyinaa no, wo deɛ frɛ kɛkɛ na nhyehyɛeɛ ne akwan a ɛwɔ ho no, wobɛhunu a wo mmoa nnante nhaw wo ho mma yɛn office. Mese frɛ kɛkɛ na deɛ wohwehwɛ no,

yɛ jingle ɛna mede too phone no so no nti ɛna yɛ kwan a yɛfa so a wode nnwom anaa video bɛto iphone so bye bye